but now tiri kumboedza kugadzirisa 2023 handiti the agenda is that um, we are working im pushing now so that at least by 2023 vanhu mune maakuziva zviri kokuenda nezvokuita handiti so thats the agenda why im pushing now i should be resting but im pushing so that at least 2023 vamwe venyu mune makurova pasi 2023 vamwe venyu vanenge waku australia vamwe vanenge waku canada vamwe vanenge waku america vanoda havo handiti vanenge vawanirwa nyasha namwari um, zvinhu izvi zvefacebook uh, uh, and online application zvinoda kuaplya you know zvinoda kuti uve nemwoyo murefu zvinoda kuti uve usaite give up you need to apply as many applications as you can you know i remember the other time when i really wanted to relocate i used to kutumira like 20 30 40 50 you know and you'll be surprised you get good positive response wochiwana mukana wekusarudza kwaunoda handiti eh unocheka kwese you weigh in maoptions you weigh in mabenefits hazvi zvokuti ukangoaplya kuaustralia wosiya ukaona zvekucanada wo zvichikuitira you try and then you weigh in maoptions kuona kuti kunonyatsokuitira ndekupi and then you go with that but usanete kuaplya aplya kucruise ship aplya american biodiversity visa aplya you never know kunobuda mukana wakanaka handiti and then you go with the best yaunoti best option kana kuti unonamata woti mwari um, mwari ah, ndiri kuseka hangu munhu ari kunyora fadzai mapurazi hanzi ndakusvikirai ndandanzwa nezvinyaya i love you two girl um, voti mwari chindiratidzai ndotora option yipi ndoenda kupi you know but at least unenge waapply kune maoptions so thats the reason why im pushing so that next year mukazondona ndisakwanise kukubatsirai nemaapplications or pamberi apo maybe i don't know you know i don't know how things work um, just in case just in case at least munenge maapply mune mane maoptions so i'm pushing and i know a lot of you wants me to do everything handikwanise kuita mabasa ese at one go mukandiona ndichipusha neagenda ndinenge ndawana mukana priority yangu ndo zvino kunokwaniswa kuno, kuno kuendwa nevanhu vazhinji so ndinoisa priority kuvanhu vasina maskills atinoti macritical skills vanhu vasina madegree vanhu vasina maqualifications because ndo majority yevanhu that are suffering here in africa you understand vamwe vese tine maqualifications mikana inouya mikana inobuda even here in africa we are not doing bad hes mukoma richi mukoma richi muri kutsvagwa nevanhu pane vanhu vaikubvunzai nezuro kunzi sisi jini uh, ah, mukoma richi varipi pane pane munhu aikutsvaga ine zuro anzi tasuwa mukoma richi ndikati mukoma richi vari busy mazuva ano vari kutravhela eloti zvikanzi vari sei muroora nemwana ndikati vari bho saka mukoma richi itai muchibatika handiti muri kudiwa handimoona kugroup kwenyu kusubscribers kwazaraka ehe anyway hanzi haijini wachinja i think it's a boy guys we don't know the sex of the baby we don't want to know we want to know when baby comes out so we are not ready for the gender you can guess but um, hanzi na matigimu uri kublisha ka iwe e eh, matigimu ndoregera neiko ita nhumbu wangu wonoti unoblisha sei unoita murungu uh, anyway guys rega ndisiyane nanamatigimao nevanhu vese vari kunyora vanonakidza zvamuri kutosimba kumeso e eh, ndasimba hamusi kuona zvaita malips angu ndagara ndine mathick lips but nawo atokura munongozivawo nhumbi inokudza zvese anzobvumwa nebliche handodiko ah, matigimu ndoda kuita murungu rega ndiite murungu matigimu pamwe ndikaita murungu ndinowana mafollowers akawanda pano ndopindawo mumillion followers pafacebook chinodenha chimatigimu anyway i love you girl uh, ndakusuwa tigers anyway how to subscribe guys batsirawo vamwe mucomment section handiti hesi vesibuhle brown yes vesibuhle is here thank you so much guys regai ndipinde munyaya mundima munondiziva mazuva ndiri kukurumbidza kuneta saka regai tiite basa sebasa handiti nhasi tiri kutaura nezve Tambokurukura ka guys. Nhasi tiri kutaura kutsvuka uko musikana. Ah, let's see, let's see. Everyone has got their own gender. Nai isina daddy takati mwana toda kuzongomuona kuti mwanai paanobuda so we'll let you know. Nhasi tiri kutaura nezve Canada. Ngatiitei zvebasa, ngatimbosiyana ko nhumbu munayo ka everyday mune muchingondiona. Ngatimboitai zvebasa. nhasi tiri kucanada handiti vezibuhle is here sheis my girl i don't know if the other team is here i've got my family and friends all over the world uh, that are planted all over the world vanondibatsira kuresearch handiti nekundipa tsvakirudzo yandiye ndichida maringe nezvandee ndichitaura so nhasi nhasi trim o oh, tiri mucanada saka tinenge tichiiti chi kanana hameno wareva kanana handidi kutaura nyika yaka mazita akawanda stereki bcause ndinonetswa nenazuckerberg saka canada toiti chii nanana or hameno tokuti kuchii tokuti chii kucanada tokuti chii but ndokwatinoda kutaura nezvako nhasi uh, i can subscribe a message you nezuro zvikanzi naadmin hamupo e handipo pamessenger handibatike pamessenger please guys understand handisi kubatika pamessenger kusvika ndadzoka ubva umaternity leave handiti e eh, kumessenger kune pressure isingaiti handisi kubatika kumessenger kana paine munhu ari kunditsvaga kumessenger unobatsirwa neadmin napa ndiri kubatika kusubscription page kanana kana okay saka chakuti kana nditi kana okay kana ndikubatsika to those that are looking for me subscribe kusubscription bvunze vanhu vari kusubscription page ndiri kubatika ndinowanika kusubscription page kuri free ah, hakuna uh, kuwanda vanhu kumessenger kwakavanda vanhu one kumessenger kunotumirwa zvinhu zvinotyisa Two, kumessenger kunotumirwa zvinhu zvinondichemedza handiti? Ehe, saka ndosaka ndakabviswa kumessenger kwangu. Kunotumirwa zvinhu zvinotyisa, kunotumirwa zvinhu zvinochemedza, kunotumirwa zvinhu zvinonzwisa tsitsi and right now necondition yangu I'm very very emotional. Ndosaka ndakabva kunotumirwa zvinhu zvinotyisa like mapictures evanhu vanenge vari desperate vachida help. But right now I cannot deal with that handiti munongozivawo condition yangu so anyway we are 250 right now 251 we can start so uh, nyika inonzi kanana eh, kanana or nada canada ma nanada okay nyika inonzi nanada i think i love nanada ngatitei nanada nyika inonzi nanada inyika yakanaka zvisingaite handiti e unofanira kunzwisisa terminology yepanapa ukapotsa ana osi nanada ehe ndoo mazita tinoshandisa because ndikataura mazita chaiwo zuckerberg anobva avhura nzeve kudai handiti saka tinoita tichirasisa ndinonyimwa mari and mari yepanapa ndoida guys so nanada e, inyika yakanaka chaizvo nai inyika yakanaka kudarika england yamunoda england yamunoda uk nanada like australia for me ndingada hangu kuenda kunanada kana kuaustralia ndonyika mbiri dzandinoda idzodzodzo Nanada neAustralia haiwa America handide ndoda Nanada neAustralia ndonyika dzandinofarira dzekuti ndingade kuenda kunogara nevana vangu kwete United Kingdom haiwa handikude saka Nanada kwaita mukana handiti Uh, mukana uri kunanada wakafanana nemukana uri kuosi handiti ehe ndewekumapurazi so hurumende yakatobvumira and then kunanada zvakare kune mukana wevanogeza madhodhi echembera nditi e makeras uriko mukana wacho ndichataura nezvawo zvakare and then kunanada yo nanada ine mukana yakawanda guys rega ndimbokuvhurirai nanada ine mukana yakawanda isai malove nemalikes and ndoda kutenda rofi rofi rofi rofi she knows herself wherever she is she knows herself i'm not going to mention a location for security reasons rofi thank you so much youare such a darling you are my plug I love you very much. May God bless you. I pray for you. May God increase you mightily and everyone else that helps me and everyone that supports me and everyone that is in subscription page and everyone that replies in comment section on my behalf. Achibatsira vamwe guys, I pray for you. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Basa iri rakakura handingamborikwanise ndiri ndega. And matestimony ese anouya panapa hakusi kugona kwangu ndega nditi

because it's part of the admin team but most of the time handisiri ndinopindura kana ndirini you can easily tell it's me except kusubscription only me that responds kusubscription page handina kuvapa masimba ekupindura kusubscription page but here kumessenger i just wanna thank my admin team my husband my pa thank you so much guys makandikoshera and i pray kuti mwari vakuitirei zvakanaka i love you very much So, uh, and everyone else outside South Africa, everyone else in Europe, in Australia, in Canada, in America, in New Zealand. Ndine nyika dzakawanda dzandiri kupiwa maplugs dzandisati ndatombobata bata nedzadzo. Thank you so much Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. When we help one Zimbabwean family, tabatsira rudzi rwese, tabatsira nyika because munhu one akabuda muAfrica akaenda kuAustralia kana akaenda kuCanada tinenge tatobvisa nhamo mumhuri iyoyo handiti anonoita bread winner agosapota vanhu vakasara kumusha so when you see this look at a bigger picture we are not just helping munhu one we are helping families and families and we are seeing testimonies and mbiri iri kudzokera kuna mwari nekuna jesu handiti vari kuramba vachitizarurira mikana and matestimony tiri kumaona mwari ari kuitira vanhu zvakanaka pano papeji

kunogarika zvakanaka kune mabhenefiti akanaka once wapinda nemapepa unorarama upenyu hwakanaka chaizvo ende kune vaye vane shungu dzekuda kuzoenda kuna naamerica chichichi munenge maapadhuze nayo thats another advantage yechi yenanada okay so regai tipinde so mukana uyu um, Uh, basa zhinji ririko rekumapurazi ekunanada nderekunhonga mahapuro handiti kunhonga mahapuro nekushanda mumapurazi emaapples handiti ehe and then salary yavo ndiregererewo nhasi ndaswera ndisiri pamba ndaa ndiri busy I, was, i wasn't working from home so handina kucalculator but i can quickly do that now eh, ndikupei roughly uh, ndikuwekerei how much it is the salary okay Uh, so it's 15 okay vanhu vanogona kuita maths mucomment section it's 15 to 20 canadian dollars per hour okay so tongoti totanga neminimum okay let's do minimum

uh, thats 2400 okay rega tiise nereti ranhasi tione kuti imarii kumaus dollar because we as zimbabweans tinonzwisisa madollars handiti ibasa remupurazi 2400 canadian dollars canadian dollars to runs canadian dollars to usd

377.65 cents per month okay um so uh, 1783 uh, just bear with me this is just an introduction part one yenanana handiti so handimhanye nepesi yako or kutaura zvaunoda at your speed bear with me uh, we are working with my pes handiti uh, handidi kupa vanhu information vasati vaziva zviripo nezviri kuitika nemari handiti so minimum salary yatinoti mari shoma yaungawane kana uchinzi wawana mari shoma its 178324 kumaus dollars 1783 us dollars yatinoti unganzi wawana mari inonzi normal its 2377 us dollars per month okay uh, tobva ipapo uh, ndakudzei salary mabasa aya awanikwe mumataundi handiti anowanikwa kumaruzevha emunanada okay mumaruzevha emunanada so anowanikwa mumaruzevha kwakasara hamusi mutaundi Eeh unenge uchigara kumaruzevha saka don't worry about cost of living kunogarikika zvakanaka stereki ende kana uine uchihora mari shoma idzi um, unokwanisa kutorarama upenyu hwakanaka stereki and remember hausi kugara mutauni nzvimbo dzese kana kuti nyika dzese kunodhura kumataundi but iri basa iri nderekumapurazi handiti vanogadzira vanokubatsira kuitisa vhiza here Ah, ndikuoneka uchibheji ah, jina mbiri hauna bheji resubscription swit hausati wasubscribe um, um, vanokubatsira kuwana visa saka mabasa aya ese ekunanada ane visa sponsorship zvakare handiti ehe ndopinda pa uh, okay let me go be deeper with it so um, so information e um, Ah, okay hurumende yekunanada iri kusapota vashandi vanouya kuzoshanda mumapurazi nekuti vanhu veikoko havadi basa rekumapurazi nekuti its out of town vanoda kugara mudhorobha vachienda ndosaka hurumende saka there is high demand yevanhu vanoda vari kudiwa kuti vaende ikoko im going to give you the number uh, tichienda mberi anditi um, and then akuratidza uh, kuti zvinhu izvi zvakajeka ndichazokupai zvakare link uh, rekuaplayiwa kwevhiza racho handiti iwill come back and talk about it later on nhasi regai timbopinda handiti because kune mumwe mukana futi they are looking at taking vanhu vekunze kwenanada vanosvika ivo 550000 okay gore ra 2023 tiri kutaura zvevanhu vanosvika 550,000 uh, mugore ra 2023 uh, mabasa akasiyana siyana but nhasi ndiri kutanga nerekumapurazi pane mimwe mikana zvakare yandichange ndichitaura nezvayo kusvika ndati ndavhara nanada handizive kuti zvichanditorera mazuva mangani ezvino kuti nawo ndikaita one hour ndakuneta but each day kusvika ndakudzei kuti taakuvhara nanada um tinenge tichitaura nezvayo kune mabasa kune vaya vaichemera uk ekugeza machembera handiti aripo zvakare but handisi kutaura nezvawo nhasi nhasi ndiri kutaura rekumapurazi sezvamunoziva ndinoda kutanga nevanhu vasina mapepa vasina kuita makose eukera vasina maqualifications ndo vandinotanga navo tozoenda kunemi makera handiti bhozi matori nemaqualifications nemacertificates so um, regai ndikuudzei kuti uh, mabasa aya ari kunzvimbo kupi you know i go into detail so that you know fully very well kuti ari kuwanikwa kunzvimbo dzipi um, ekunhonga maapple kune mabasa anoita iwo 350 ari kunonzi kuontario kucanada and then koita ekunhonga macheri kuri kudiwa vanhu 115 ari kunonzi kubritish columbia mucanada zvakare and then koita anonzi fruit kana kuti mavegetable picker like mabrocoli chichichi um, ariko zvakare anoita 450 kuontario kucanada and then totaura macitrus fruits Ariko zvakare ane vanhu vari kudiwa vanoita 120 kuMontreal muCanada zvakare. And then ndoita kustrawberry kunhonga mastrawberry nekumapeka okay kuri kudiwa vanhu vanoita iwo 480 mutoronto mucanada mudhuze nemtown com you know toronto mucanada and then that's the capital city if i'm not mistaken and then toita vanonhonga mablueberries kuri kudiwa vanhu vanoita 80 kucalgary mucanada zvakare and then koita vemagrapes okay kunhonga magrapes kuri kudiwa vanhu 75 this is latest information as of today okay ndinoshanda nelatest com as of today kuri kudiwa vanhu vanokwana vekuita 75 kucalgary mucanada and then koita vekunhonga madomasi nekumapeka kuri kudiwa vanhu vanoita 200 mutoronto mucanada mabasa ese aya ari kupiwa nevisa sponsorship handiti zvichireva kuti unobatsirwa kuita visa mukana uyu wakajeka hapana mari dziri kubhadharwa hapana mari dziri kuchajwa okay hapana musanyeperane kuti chichichi hapana agent asi sezvamunongoziva handi ndataura panapa you know whats happening ndikabata topic ndikaitaura kune vamwe vanobata vari munyika idzodzo mazimbabwen vobva vamhanya vogadzirisa mapepa ini handisi kunyika idzodzo handisi muaustralia handisi mucanada im in cape town south africa but kune mazimbabwens handi muri kuona vamwe vari panapa vanobva vabata information iyi vanenge vasina but varimo munyika idzodzo but vanobva vaibata vobva vada kumhanya nechinhu handiti ndo vanobva vatanga kukudzai kuti kana uchida vhisa uya ndikubhadharise kana uchida vhisa uya ndikubhadharise but kana information ichibuda yakadai its free what do you do as a zimbabwean citizen just be patient with me and listen to me Itai zvandiri kukuudzai. Apply directly. Chimbi chimbi musanonoke like vari kusubscription nezuro vamwe vakatorara vapindurwa nezvekuaustralia handiti kumapurazi ekumaaustralia ndichingoisa malinki chimbi chimbi kanda nekuti mazimbabweans ari munyika idzi vanobva vati changa muchangamu because ati ndiri kuanounsa muchiona mazuva ari kuteerai mafacebook peji anenge azara neinformation iyi but ndakutangirei panapa zvichiri zvemahara saka the idea ndekuti kana chinge ndataura don't waste time do it kwiki kwiki mazimbabweans asati abata mukana mazimbabweans ekunyika idzi vakabata mukana because vari on the ground vaakuchikurova ibhegi manje maakuchichajwa mari dzemaagent maakuchirohwa chibhegi um hanzi nanavezu vezu thank you so much nanadai naagent jean is right don't be deceived apply directly shes in canada apply directly mukaona manzi linki rauya riri kuda mari nderechitsotsi and musatambire malink andisina kukupai andiri kukupai malink ndeyekudhila nevaridzi vecompany imwe yacho yandichakupa iye nanada link ndeyekuaplya visa directly okay but kuti uaplye visa unotanga waaplya kupurazi purazi murungu akanakirwa newe ochikupa tsamba tsamba iyoyo ndo inoita kuti its like a sponsorship list ndo inoita kuti uwane chi uwane basa reku uwane visa rekupinda munanada under agriculture okay saka musamhanye you need to apply first be patient online application inofizura inoda mwoyo murefu but thats the only way ndakakudzai from january up to now kuti the only way you are going to live in this world is kutamba nekompyuta you need kuziva kompyuta you need kutamba nekompyuta ukatamba nekompyuta haurohwe mari nevanhu okay ende mukana kana uchinge wabuda ndakakudzai muna august kuti ndichauya nenyika inonzi nanada ndichauya nedzimwe nyika but mutactic uripo vana vezimbabwe kana ndichinge ndareleasa information kudai ibvei mamhanya nechinhu mhanyei nacho ukanonoka wasara and here the only thing is obvious mutemo wefacebook i was trained by facebook ndinofanira kupa ryan im going to spank you now that door is irritating me sorry ndichambodisciplina mwana inai ari kuramba achivhuravhura door handisisiri muofisi mangu ka ndaakushandira munopindwa pindwa nevanhu vese they keep disturbing me so ryan move what are you doing either way youare not done with your homework one two close the door and go i don't want you Let's move anyway so uh, malink eosi eosi mabasa ekumapurazi ekuosi ndakaisa nezuro vanhu vamwe vakatorara vapindurwa because remember patinorara kuno kuafrica ava vekuosi vamwe vanenge vachitomuka i think is during the day or whatever i don't know then i get confused nematimes eh, vanenge vachimuka i think so something like that or anenge amasikati here i don't know matime zone edu but is the same thing vakatorara vapindurwa and then kunoku kunanada zvakare i think now dzaakumakuseni vari kumuka nawo saka pandiri kuisa manheru do mukana wako kukanda and remember manheru internet iri fast because iwe unenge wachimuka saka application yako inoonekwa so you ziva time zone nanada is we about six seven hours takasiyana nesix seven hours its like almost like america so vachimuka iwo chikanda isu tinopatava kugadzirira kuenda kupedza mabasa nekunorara wokanda macv wakanda macv application yako ndeyekumapurazi hamusi kusenda macv ane teachers position hausi kusenda cv rine madegree madiploma hakusi kudiwa vanhu vemadegree madiploma vanhu hauwane basa bhozi vanozviziva kuti unovatiza handisi kutaura musandiudze zvokutaura mambo ndinzwa ndichitaura zvetb test no mambo ndinzwa ndichitaura zvepolice clearance no handisati ndasvika ikoko saka imbondimirirai eh, slow down for me okay um, so maona kuti kuri kudiwa vanhu vakawanda sei hanzi andotombopedza dzimwe nzvimbo dzacho apple pika jobs albertina kuri kudiwa vanhu british columbia kuri kudiwa vanhu mucentral muri kudiwa vanhu beriswick muri kudiwa vanhu nova scotia muri kudiwa vanhu ontario muri kudiwa vanhu mhm, pfeke maglazi angu eh, skata shuwani hameno ndikupronounsa zvakanaka here handisitomboona wese muri kudiwa vanhu so guys mukana uripo nyaya iripo ndeyekuti apply whether uchaenda kusubscription whether uri kutiwa kudiwa kutelegramu Anzi nhasi mune hasha. Ah, ndina hasha but I get irritated neku nekumhanyirwa kubvunzwa is if you understand me you understand how I work. I just get irritated nekumhanyirwa kumberi because ndisati ndapedza video ndinopa munhu wese mukana wekubvunza mubvunzo. Saka zvekuenderwa pamberi like ndichiita live video. Remember neichitarisa mucomment section kuitira vanhu vanotuka vamwe, vanhu vanobloka. Saka ndikaona matopics vanhu vachitaura matopics it really like distract me. so ev before ndisandapedza video i give people uh, should we call it a day seriously ndunu catherine ndiri kumwedzi manje wow okay ndunu catherine let me show you darling okay ill show you sweetie

okay thank you vezubuhle i will ignore them okay i will ignore them ndinongovabhana nhasi handisi kubloga i just ban them i just give them a second chance so i just ban them from the stream handiti um Yeah. Uh, if, if you are new here uh, panapa pataurwe zvisina basa panapa pataurwe zvisina disrespect panapa pataurwe zvekupenga hatitaure uh, zvinhu zvisina unhu zvisina disrespect this is not a page ramajaira rinoitwa zvese zvese panapa pane order kana usingakwanise kubehava usingakwanise kutaura nevanhu zvakanaka usina mukanwa makanaka uchida kutaura mashoko anonyadzisa panapa ndinokubvisa handiti e eh, ndozvitori panapa as you can see comment section is clean so anyone that distract ndinokubvisa zvakanakisisa uh, ndamubhana don't you worry ndamupa second chance ndamubhana i just ban her uh, from this um, live stream if she comes back again iwill block her that will be a last chance handiti anyway so uh, this is uh, about kupika mafruits mavegetables nekupeka munanada musazobvunze kuti sisi jini mukana uyu wakamira sei okay mukana uyu wakamira sei koininiwo vakune vamweka regai ndibva ndapabata bata ipapo ii sisi jini sisina chikoro isuwo hedu ana madhumbe isuwo hedu ana firimoni isuwo hedu vanozodai vakazodai guys ndosaka ndichitanga nemi apa ndepenyu apa hapadiwe chikoro hapadiwe experience hapadiwe chii ndepekunonhonga mafrutu takakura kumusha tichirima chibage tichirima nzungu hapana basa risinga ibasa ini ndakakurira kumusha ini tichirima nzungu tichichera nyimo tichidii apa kungonotemha mafrutu nekunhonga mafrutu unenge uchiudzwa kunzi temha wakadai kana kuti tinomadai nekamuti tinomadai neshizha iwe kungoteerera zvawataurwa nasupervisor kunhonga mafruits ako woisa mucontainer muno musouth africa tine vanhu vazhinji vanoshanda mumapurazi emuno musouth africa hazvinetse e eh, its hard work rinoda munhu ari strong and fit because unenge uchifamba wakamira handiti Dzimwe nguva unobereka mabasket kumusana like maapple or handizive kuti abroad vanoshandise chii. Dzimwe nguvawo hameno kuti vane machine here or whatever. I don't know but um, ndo basa racho saka musazoti ko isu tisina chikoro isi takazoti ndo zvemunhu wese you know here ndinotanga nevanhu vasina maqualifications tichipinda tichipinda like i told you nanada ine maopportunities akawanda avhurwa ndichange ndichikuudzai zvimwe zviri kumberi including rekunogezesa chembera handiti saka mikana iripo um, and munenge muchibatsirika and next year muchange muchinzwa matestimony pano ndopane ndakuposta zvimwe ndinoposta zvimwe handiposte um, is english not needed uh, okay fine Regai tichazosvika kumubvunzo handisi kupindura mubvunzo vese vari kunyora mubvunzo mucomment section handisi kukuignowai ndichazokupai mukana zvakare wekubvunza mubvunzo kana ndapedza live video right now i just look mucomment section kune vaye vanotuka vanonyobvora vanhu vanotaura zvenyanzi ndosaka ndichitarisa mucomment section but mibvunzo yenyu ndichapindura handiti ah. and then kune purazi one rega ndicheke kuti mangani kune purazi one okay kune purazi one randaona rinoda munhu ane transport saka iroro randikupei linki racho okay nekuti rinoda munhu ano transport because hanzi kure netransport yakawanda saka rinoda uchizvifambira netransport saka iroro handikupei link yaro handiti nekuti obvious ukasvika munyika mota yekufambisa unenge waiwana kupi zvinotozoda waita sei wasetla saka iroro handikupei asi mamwe mapurazi ese ndichakupai you need kuaplya kumapurazi aya excuse me You need kuaplaya kumapurazi aya nekuti varidzi vemapurazi ndo vanokupa offer letter. Offer letter ndo yaunoshandisa kuenda kuvhiza. Saka wanzi wongopiwa tsamba yepapurazi nemurungu vhiza wakutoriwana bhozi hurumende rakatoita sei you are sponsored okay um, tichati tichadzika dzika nhema handiti nhasi introduction yedu yekupinda munyika yenanada okay um, uh. hapana vamwe vanobvunza knowledge ndambokuudzai futi knowledge hapana knowledge yaunodirwa kunge uinayo kubasa rekunanadi handiti ibasa rekumapurazi saka hauna knowledge yaunodirwa um, basa iri okay um, basa racho nderei nderekunhonga mafruits munzvimbo dzipi kumamisha nekunzvimbo dzinorimwa munanada okay experience required unodirwa experience here aiwa hauna experience yaunodirwa saka kana muchiita macv enyu ana, ana mukoma gomba uko uh, pardon gomba vanoitira vanhu macv mucomment section please make sure kuti macv evanhu vekumapurazi haana experience yakawanda havasi kuisa madegree havasi kuisa madiploma okay let me emphasize on this unogona kunge uine degree unogona kunge uine diploma uchida kungowana mukana wekupinda munanada handiti saka hauise uh, oh okay okay hauise madigiri ako maqualifications ako apa because vanozviziva kuti uri kuda kungopinda unotiza Saka unombozvibvisa kana waamo unozogadzira imwe CV rekuaplaya mamwe mabasa. Apa iwe uri kuda mukana wekupinda handiti? Mukana wekupinda ndowauri kuda. So eh, musaise madegree musaise maqualifications ingoisei kana zvekuti a ah, ndaishanda mumapurazi or ndaishanda mumunda or ndaita zvekupeka ndaipeka kumasupermarket ndaipeka kupick and pay chii chii chii okay don't be over qualified for basa iri havanei nekuti wakadzidza sei handiti um, experience inodiwa hapana knowledge inodiwa hapana chinodiwa ndechekuti you speak and you can write and communicate in english ndozvakakosha Uh, visa sponsorship yes mabasa ese aya for 2023 ane visa sponsorship handiti unogona kunonoka kurespondwa now okay tikufanotaura nezvazvo now for vamwe vanogona kukupindura vamwe vanogona kunonoka kukupindura but its for 2023 okay 2023 saka gara cv yako yaenda gara wataura nevarungu gara wataura nenamuzvinapurazi ehe hey. nanada inyika iri kupi ndokumbirawo masavatimu vemu vanobatsira mucomment section mubatsiriwo vanhu vanyowani vari kusvika kana tichiti nanada tikureva canada please handikwanise kuramba ndichitaura zita rekuti canada nekuti ndinopenalizwa salary yangu pano pafacebook handiti saka mutactic wepano papeji bvunzai vamwe kuti nanada zvinorevei vanokutsanangurirai hatitaure mazita acho kuti dyo tinogona kuti osi tinogona kuti nanada okay i hope mapabata vanyowani vari kungosvika um, accommodation munopiwa mapurazi mazhinji vanopa accommodation angori mashoma asina accommodation asi mapurazi mazhinji anokupai pekugara Uh, relocation support uh, yakafanana nematickets endege munopiwa zvakare okay um, and then munopiwa futi inonzi medical insurance mwedzi mitatu yekutanga okay mwedzi mitatu yekutanga and then ndinozokupai zvakare link revisa sponsorship kune vanenge vapindurwa handiti kuti visa unotanga kuri aplya sei zvinofamba sei ndinozouya zvakare ndoita zvandakaita pabiodiversity visa yakavharwa nezuro handiti kuti tinoaplya sei you know me ndinouya step by step ndichikudzidzisai kuti visa racho renyika iroro rinoaplyiwa sei mm. mm. i think tataura mari ndakuudzai zvinodiwa ndakuudzai mabenefits ndakuudzai ndiani anokwanisa kuaplya ndakuudzai list rekunewanikure kune mabasa ndakuudzai uh, mabasa acho nemalocations ndakuudzai um, Yeah. I think I told you everything about basa iri rekumapurazi handiti let me go here Uh, let me just give you a hint now ndisati ndaenda paquestion and answer i just wanna give you a hint yemamwe yeah, matopics achange tichitaura nezvawo okay mm. let me give you a hint yezvimwe yeah, zvachange tichitaura nezvazvo matopics ari kuuya emunyika yenanada handiti uh, nyika yenanada iyi tangoita yemafruits chete and then i've got a huge um, mm, mm. okay so nhasi ndaita zvekumapurazi i just wanna show you also um, tell you some topics that we are going to be doing moving forward okay Uh, Cruz Shibi takapedza nayo Elizabeth Jobo. I will answer questions now. Um, let me pay regai ndipedze zveCanada nditi. Um, ndoda kukuudzai um, some of the topics we are going to be talking about. Maringe nenyika yeCanada ndisati ndaenderera mberi. okay so uh, vamwe vanhu vamwe vanhu uh, uh, sorry for that vamwe vanhu mamwe matopic anichange ndichitaura nezvawo ane mavisa sponsorship for 2023 munyika yenanada uh, ndichataura nezvemabasa euplumber okay plumbing jobs ndichataura nezvewelding jobs ndichataura nezve matruck driver ndichataura nezve mapackaging companies macompanies anotora vanhu vachisponsor visa mucanada and then uh, fruit picker ndataura nezvayo and then ndichataura nezveya saka eagriculture ndoakawanda and then ekee emakera handiti saka those are the topics i'm going to be coming back with um, maringe nenyika yecanada but i believe kuagriculture ndakuudzai zvese ndakuudzai zvinotarisirwa rava basa rangu kukupai malink emapurazi handiti rava basa rangu kukupai malink emapurazi aya kuti muapply saka nhasi ndiri kupedzesa vari kusubscription page tichipedzesa malink ekuaustralia saka nhasi ndiri kukupai the remaining not the remaining but the links that i selected emapurazi ekuaustralia ndichakupai ekupedzesera so ndakuudzai kuti mamwe matopic andiri kuuya maringe nenanada matruck driver mawelder plumbing jobs uh, packaging jobs uh, nemakera okay uh, matopic andataura handitaure zvandisingazive saka kana paine zvandataura zvamusina zvandisina zva, zva, kutaura zivei kuti handisi kuzotaura nezvazvo maringe nenyika iyi uh, matopic andakuudzai matruck driver packaging uh, makera mawelder nemaplumber ndo mamwe mabasa aripo um, eh, handichataura uh, nezvazvo uh, on this topic if anything adds up ndinenge ndichikuudzai um, handisina um, kutaura nezvazvo zivai kuti handisati ndawana mukana wacho handiti zvinenge zvichida kutsvagurudzwa and handitsvagurudze kusvika ndapedza zvandiinazvo handiti saka ndotanga ndapedza zvandiinazvo because mikana yacho yakati o oh, kana ndichinge ndapedza zvandiinazvo ndo pandichabata mamwe matopics but for now i just want everyone kuti manzwisisa here nezvekumafruits mari yacho eh, marequirements zvinodiwa kana miine mibvunzo mochibvunza nawo okay uh, tiri kutaura zvenyika yenanada ndiri kutaura zvemabasa ekumapraz mabasa epackaging mabasa eku e, ekupeka nekunhonga mafruits ndo andiri kutaura nezvazvo mamwe matopic munenge muchimawana every day ndakuudzai matopic andichataura nezvazvo maplumber mawelder madriver makera Any topic yandisine mapeka any topic yandisina kutaura handisi kuzotaura nezvazvo saka musandibvunze nezvazvo nayo okay andataura nezvawo ndo andiri kushanda nawo nhasi tiri kuita zvekumapurazi emucanada Eh, kana paine vane mubvunzo bvunzai malinks emabasa emapurazi ekucanada vanhu vekusubscription page ndinokupai mangwana okay mangwana

excuse me next week friday ndokupai ndopandichakupai malinks ekucanada okay and then next week tuesday ndichakupai malink ekuaustralia as you know ndinotanga kupa vekusubscription page um, because thats the vip um, dha zvandakadzidziswa nabhosi na, na wangu zuckerberg saka ndo vanotanga kuwana malinks voaplya after five days ndinopa vekutelegram vekutelegram they don't subscribe they don't pay anything ndinozokupai okay um, vane mibvunzo this is your time im left with how many minutes im left with yeah, about 15 minutes vane mibvunzo ah, bvunzai ah, ndikatopedza kana chinge ndataura nezvetopic ndatopedza nayo handiti age restriction kunongodiwa vanhu vari young and strong handiti vakasimba vari fit basa rekumapurazi five years permanent residence inowanikwa after five years everywhere handiti kana uine mhuri you can go with them haukwanise kuenda navo asi unozokwanisa kuvatora how do you go about subscription you send a message kumessenger admin anokupindura okay uh, i'm taking mibvunzo yenyu now uh, toenda sei kutelegram bvunza mucomment section kumbira anyone mucomment section vanokubatsira oro enda pane any vhidhiyo yandakaita nezuro oro marimwe zuro unowana link retelegram uh, woenda ikoko um, unobatsirika uh, ndiri kudawo vemacv vemacv anonzi pardon gomba arimo mucomment section handiti munongotsvaga pardon gomba munomuwana mucomment section ndiye ari kubatsira vanhu nemacv ini ndangomirira hangu link okay hausi subscriber saka link uchaiwana next week thursday masubscribers link vanoiwana mangwana okay uh, kotsa kiyani macruises yakavhara here ndiri kuzama kuaplya but iri kuti close hongu interview yakaitwa last interview yavo vaita nhasi saka handizive kuti vakavhara here or wati but last interview yavo musouth africa vaita nhasi zvemacruise takataura kubva rini

ndikuedza kupindura mubvunzo ametwork i would like to visit the visit yes handidzime video ndiyani ari kuti ametwork handidzime video video inogara panapa but because pano pari busy unogona kutadza kuiona ndinouploada kuyoutube yangu zita rimwe chete zvakare jean the blazed make sure you subscribe and click a notification button so that ndikauploada mavideo ematopics anei ndataura nawo ese unomawana kusa ku kuyoutube and very soon i think by god's grace ndichange ndichiita revision yematopic andiye ndaita paweek kuinstagram handiti so make sure you subscribe kuinstagram zvakare zita rimwe chete jean the blessed and then mm,

Salary it's 1.8 to 2.3. Chinja. You are crying what you want. Dakutora what you want. And then uh, my links ema tracks anowanikwa here tati ndo topic imwe yatichaita nezvayo so I'll let you know um,

Inodii pama dependency unozomatora handiti kunotanga kupinda iwewe and then ozomatora uh, pane mwe sorry maquestions enyu ari kusvika uh, ndiri kuscrolla madependency jina mbiri ndakupindura nditi pamadependency murerwa murerwa teresa chii chinodiwa kuti uende kucanada necaregiver certificate you need to wait for the topic handiti I don't know kuti ndichaiita rini but uh, remain on the page you know pandinoita topic iyoyo I can't discuss about it today okay um, uh, tapapi uh, Pardon Gomba hanzi budikira. Mkoma Pardon Gomba hanzi budikirai. Ndofunga ari kuda kuziva kunodiwa vane makore mangani in terms of age. Uh, information yandinayo haina age handiti but munongozivawo above 45 zvichienda mberi inonetsa kunotanga upenyu hunyowani kune mamwe manyika handiti. Remember vanhu vekunyika dzakasiyana siyana like mastudents vanotoenda kunyika idzodzidzi kunoshanda saka kunotorwa vanhu vari kumabi from 15 24 years and stuff so ya yeah. handikwanise kukulimita handiti mwari vanogona kukuvhurira door uine 50 years dzako ukatowana vhiza ukaenda unoshanda so i can't limit you but nyika zhinji dzekunze hadzidi vanhu vati kurei nekuti dzinoti your high risk munenge maakurwara makushandisa maresources avo so thats the only reason vasingade vanhu vati kurei but with god everything is possible iam a child of god uh, so as long as youare fiti and you just apply wonamata kuna mwari mwari vanokuzarura mukana handiti heis a god of impossibilities i can't limit you ndikakulimita nenda kuitira utsinya handiti uh, hanzi sisi jini kakaka kupindurai munotiza imi kai ikako hmm. ah. ah. kaizi mibvunzo yenyu iri kumhanya mibvunzo yenyu iri kumhanya mibvunzo yenyu iri kumhanya oh kutsvuka uko musikana matigimu mhm. hamheno muchandinyepera imi muchatifadza nenhema eh, ko vari hiv vanodiwawo here so guys let me tell you something ndanzwa nevanhu vari positive handiti let me tell you something guys don't limit yourself hiv is just like sugar diabetes hiv is just like blood pressure chirwere saka vanhu vane blood pressure havachashande vanhu vane shuga havachashande here munoshanda as long as uchinwa mushonga wako iwo ndounoziva utano hwako handiti ndimunoziva kuti munonwa sei chirongwa chako don't limit yourself don't discriminate yourself you are just a chronic patient but vangani vari kurwara vachifamba gore rakapera vanhu vanga vasina hiv vakafa gore rakapera vanhu vanga vasina hiv vakaorewa necovid saka don't discriminate yourself so don't say ko ininiwo ndine chirwere we have got so many young people in our generation vari hiv positive but voregedza kushanda here nekuti vane chirwere veduwee so please please please don't discriminate yourself mabasa anowanikwa kumunhu wese chirwere chehiv hachisi chirwere chekunzi upenyu hwapera handiti unonwa mapiritsi ako zvatinongoona vamwe zvigwindiri vari kufamba tete jini mhuri vanosponsa kuti uende nayo here iwezve watsvaga basa ndiwo unotanga kutorwa iwo wozoshandawo wotora mhuri yako vanosponsa iwe uri kuenda kubasa handiti iwewe uri kuenda kubasa ndiwo unotanga kutorwa okay uh, itopiki yei nhasi ah. Itopic yenyika inonzi Canada. Mabasa ekumapurazi ekuCanada. Verenga subject iri pa, pa, pa live video. Hanzi if you are a woman look at the job description you have a better chance. Zveshuwa. okay so guys uh, pane vamwe vachine mubvunzo here maringe netopic yanhasi mangwana ndiri kuuya zvakare pati t asi tichitaura neimwe topic ndati matopic asara tasara nebasa remadriver ane mavisa sponsorship matruck driver and then tasara nemakera tasara nemawelder tasara nemaplumber Eeh ndo vanhu vari kudiwa handiti ehe vane mikana zvakare yekutorwa kuenda kunyika ye nanada um, nolini what link did you put here sorry okay i don't know this

Andisi kunzwisisa what link did you put here? Okay. okay electrician zvaramba i'm asking on behalf of someone uchauya mukana guys don't limit yourself musati zvangu zvaramba chakati charamba its just that today i'm not doing that topic okay ah, ndiri uh, kutaura matopic akawanda tinoita one one yes kana uine drivers license atacha futi paunoita application yako i think we discuss that pandai oh, chinjo ndokurova ndokurova don't scratch my couches buda buda time out buda to nai hmm. ndawanikidza jinja achiscratcha imi kei akukurova iwo chaya eh, okay so zvandisina kutaura nezvazvo handipindure handiti zvandisina kutaura nezvazvo im not going to talk about it tichaita uh, visa kana vanhu vachinge vapindurwa nemapurazi tichaita visa vari kusubscription page um, mangwana ndiri kukupai malink ekucanada handiti mabasa mapraz aya ndinopa vekusubscription page mangwana and then nhasi ndiri kupedza kukupai ekuaustralia so subscription page gadzirirai kupedzisa kuaplya mabasa ekumapraz ekuaustralia next week zviri kuenda kutelegram handiti next week tuesday telegram youll be having malinks emaprazi eku jinja ane musikanzwa atofarisa zvake screcha makauchamu

yes uh, kana uchangosvika kana uri behind you know if you are new here uh, unoenda unodzokorodza kona mavhidhiyo go to youtube all the videos ariko from macruise ship all the topics zatiri kubata mazuva ano im trying to be a good girl im uploading kuyoutube so this video also iwill try to upload it mangwana masikati kuyoutube zvakare

Uh, link yekuenda kutelegram so kutelegram you, uh, you get malinks five days after vanhu vekusubscription vapedza kuaplya handiti tinotanga kupa vanhu vekusubscription because a ah, vanoremekedzeka guys you know they sacrifice they pay they support me to be there in that page rakacreatwa nefacebook so i appreciate them and facebook always encourages me and teaches me to give them vip treatment so the vip treatment yepano inodependa nezvatinenge tichiita so kana tichiita zvemabasa ndo vanotanga kuwana malinki vamwe vanopa hama dzavo and staff and staff but they've got access to all the information that i do here first so canada mangwana aya ekumapurazi ekucanada vip

I accept the one that I put myself or the admin puts there without that i don't want any links on my page ndinobva ndatobhana or kubloka handiti so i don't support that pane mascama vanogadzira malinks obiwa so ukazotora link rabva kuna someone harichinei ineni kana ukabirwa as long as risina kubva kwandiri zvazvako handiti Uh, so guys uh, i believe kana pasina vanhu vasisina mubvunzo uh, tapedza zvekanana uh, or nanada uh, mabasa ekumapurazi mangwana ndakutopa vanhu malink vanhu vakutoaplya vanhu kana vachinge vatanga kuaplya maresponse akuuya tichazopinda neishu yevisa sponsorship yacho kuti zvinoaplaiwa sei zvinofamba sei zvii zvinodiwa asi chekutanga kuti vanhu vabhadha vaaplaye mabasa kana uri kutadza kuaplaya uri kutadza kusubscribe hanzi kana uchishandisa huaway hameno nemamwe mafoni foni hanzi haibvume number two kana uchishandisa facebook light haibvume saka haukwanise saka foni yako nefacebook lite zvinokutadzisa kusubscribe kana uchida link rekusubscribe senda message kumessenger woti ndokumbirawo link rekusubscribe admin team inokubatsira handiti admin team will help you and uh, my subscribers they normally assist mucomment section mukaona vane mabhedge egreen ayo masubscribers they help you and you know kubatsira vamwe uh, you lose nothing and i encourage you to share this live video everyone if you can share watobatsira mhuri kana zvako zvikaramba imwe family inogona kuenda handiti and i encourage you guys to pray i always encourage vanhu vekusubscription page kuti musangotore malinki vamwe malinki vanogona kunge vainawo but hapana chinobuda why mwoyo handiti e zvina mwari mukati izvi kana paine munhu akakutadzira you know i don't end my video ndisina kukuencouragei neshoko ramwari kana paine munhu akakutadzira regerera kutsiva ndekwamwari nekuti ukasaregerera hauna kusunga munhu iyeye iwewe ndiwe uri kuzvisungira upenyu hwako handiti kusaregerera unforgiveness comes with bondage comes with zvinhu zvakawanda vamwe venyu munoshaya kuti sei zvinhu zvangu zvisiri kufamba muupenyu kusaregerera wanikwa ucharegerera kuregerera kunokuvhurira madhoo akawanda mukati meupenyu hwako ende mwari vanokuitira zvakanaka Especially when it comes to relocation. Relocation ihondo hama dzangu. Inoda kutsanya, inoda kunamata, inoda kuregerera, inoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Saka inoda kuti Mwari vakuzarurire madoor, uliwe unofanirwa kutanga nekuvhura wemoyo wako. Vanhu vese vawakasungirira mumoyo, vavhurire vabude. iwe uvhurirwe mikana uenderere mberi neupenyu hwako urarame upenyu hwakanaka it should be your desire kuti mwari ndoda kurarama upenyu hwakanaka mwari ndoda kudya zvinhu zvakanaka mwana mwari ndoda kugara pakanaka you know but zvinotanga nekuregerera so guys i will be lying to you kukuudzai kuti um, just apply zvatoita its not like that its a spiritual warfare unenge uchinamata unenge uchitsanya ukaona wowana link unorinamatira Vamwe vekusubscription vanotogona kuwana link zvikatotadza kuita iwe wozoriwana kutelegram zvotoita why because mwoyo wako wakachena god mwari ndimwari vanonzvera pakati pakati pemwoyo handiti saka che ndiri kuona vanhu vane mari vane vabereki vari kuuk vari kutedza kupinda muuk ndiri kuona vanhu vane mari vane hama dziri kuaustralia vari kutedza kuenda kuaustralia ndiri kuona vanhu all over the world vane mari vane zvese but vari kutadza kutora hama dzavo why izvi ndezvamwari its a spiritual thing so you need to be very spiritual don't you worry about vamwe vanhu vese siyana nevakakutadzira varegerere you know just forgive woti mwari kuda kwenyu ngakuitwe ndipewo mwoyo wekuregerera kana uchiona zvichikunetsa just ask god kuti mwari wee ndigonesewo ndipewe mwoyo wekuregerera 2023 ndoda kuti upenyu hwangu utambanuke mikanei ndeye 2023 hama dzangu Kunouya mikana yakawanda isingade maqualifications unotadza kupinda nenyaya yemapundu ari mumoyo. Regerera vakakutadzira ndezvepano pasi izvi. Iwe focus neupenyu hwako, focus nemhuri yako, focus nevana vako whether ndibaby daddy whether ndiani. Ita Mwari ndipei simba ndoda unoshandira vana vangu. Mwari ndipei simba rekuti vana vangu vararame upenyu hwakanaka, ndigare zvakanaka, ndidyewo zvakanaka, ndidevelopewo ndichiri pano panyika. ndisati ndafa handiti so guys i encourage you to pray i encourage you to commit everything before god but above all things i encourage you to forgive i encourage you to forgive you know i love you so much guys um, i think i've done my part tomorrow tinenge tiri pano with which topic nanada canada zvakare Pati 2 tichitaura nezvei? It's a surprise. Ndakudzei matopic ameno ndezvemaplumber ameno ndezvemawelder ameno ndezvemadriver ameno ndezvemakera ameno. It's a surprise for you. You know ndinowanika panapa between 4 and 6 pm. Thank God this week magesi haasi kuenda kuside kwangu ndiri safe. Ari kuenda usiku but ndinombononoka sometimes ndikambobuda or whatever. But between 4 and 6 pm ndinowanika panapa. izvozvi ndakuchimhanyira kunoita sei kunobikira mhuri yangu i love you so much guys ukaona foni yako ichinetsa kusubscriber you can also use your laptop you can use your desktop zvese zvinoshanda vane mabank cards musatye facebook is very safe ainini ah, ndakatanga kushandisa bank card rangu pano pafacebook yo long time ago and asandambobirwa mari so facebook is a safe platform don't you worry kuti unozobirwa mari they don't do that pari safe um, i love you so much guys may god bless you um, mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka inini ndaneta mazuva ano icannot do my long videos thats why ndiri kuita mapati pati pati ndikaita one hour kudai ndinenge ndadhamba ndinenge ndaneta so yo guys i love you so much ill see you again tomorrow it's a surprise topic uh, yecanada zvakare but tichitaura mumwe mukana handiti kana tichinge tapedza zvecanada tichapinda mune mumwe mikana mikana haipere handiti tine vanhu vakawanda vari kuchema kwaisusu maelectrician kwaisusuwo vakazodzidza vakadzidza ndakakudzai mikana yenyu haipere handiti ndichauya kwamuri but regai titange nekune vanhu vakawanda Handi tese takadzidza handiti? Kune vanhu vakawanda ndokusina madegree, ndokusina madiploma, ndokusina macertificates. Makeera ndotopedzesera nemi nokuti mutori nemacertificates kaimi. Mutori qualified. So guys, I love you so much. I'll see you again tomorrow with another interesting topic nemumwe mukana zvakare. and then kutelegram Eh, vanoda kuaplya pane vabereki handichazive kuti ndanani chete kungoti handichisiri kumessenje pane vanhu vakawanda vaibvunza mikana yevana he sisi jini mwana apedza a level handina mari yekuti aende kuyunivhesiti endai kutelegram kune malink ekuaplya mascholarship handiti Ndichakuisirai futi mamwe malink emascholarship America, Canada, UK, Australia ekuti vana vaende kunodzidza handiti? Um, Charlotte Makwembere, welcome muVIP page, welcome, welcome. Thank you so much for supporting me. Uh, ndikukutumirai mamwe malink nhasi vanhu vekusubscription page guys i love you so much vari kutsvagira vana nzvimbo vada kuaplayira vana nzvimbo anoti vanoda kuti vana vadzidze kumayunivhesiti vana vanogona vaivai ndichakutumirai malink uh, kutelegram handiti aplairai vana mabasa vane maowners degree vanoda kunoita mamasters abroad vane mamasters vanoda kuita maphd uh, ah, ndinokutumirai malink zvakare kana muri kusubscription ariko uh, ndinoramba ndichikupai malink uh, and kusubscription ndinoramba ndichikupai mukana mukaenda papost yangu nhasi pane zvimwe zvandinenge ndawana like zvekumacruise ship zvakare ndinoramba ndichiposta even though takapedza netopic yacho handiti any updated information i will give you guys im tired ndaneta byebai ndaneta nekugara ndaneta nekutaura zvese i love you so much ill see you again tomorrow comment section ndichazouya time ten kana ndapedza kubika ndichauya comment section rega mbonozorora kana ndazorora ndozosimudzira ndouya kusubscription imbondipai maminetsi mbichana ndichambonozorora kana ndozorora ndozoya ndokuposterai malink ah, kusubscription ekuaustralia ekumafamu futi handiti apply apply vanhu shandisai mukana zvisati zvatanga kubhadhariswa izvi munozviziva mazimba vakangondinzwa ndataura kudai vakutomhanya kunotsvaga kuti toita sei kuti tibhagure vanhu vari kuafrica mari saka imimi mukandinzwa ndataura kudai use this opportunity because mukada kumira two three months zvaakubhadhariswa izvi ini chikokudzai ndakakupai ndikakuudzai sezvatanga kubhadhariswa saka shandisei mikana iyi vachati vouya havo vakomana nevasikana vanobhagura mari use this opportunity now subscribe vanoenda kutelegram do what you can so that you maximize the opportunity handiti musati maakurohwa mari regai ndiende kunozorora guys i love you so much see you tomorrow